Koro eh, jotich ruoth ok aparo ni wato koro wan wadhi kama ok unecho aparo ni koro wadwa were. Nyasaye ma jang'wono orit lawe. Eh. Jadi Nyasaye kawuoni mula kawuona muli imula wach nyasaye ne ber Eh. to king'e ni samoro roho Eh. roho ko- kolor kuomi maber kendo ing'e ni min ng'ani noloso na chai moro kanyo gokinyi maber ma awinjo ka awinjo ka dende okwe emomiyo ineno ka Eh, wach kawuono- wuok awuoka kawuono kende tiaro injili koro eh, Injili- injili kalo. Aparo ni Nyasach kwe mondo odhi kodu. Dada dada Penina in to dong' ane matin ada lalora kodi matin. Un to koro wanere uru juma Nyasaye Jumapil. otele pasa lof Kik- samon. Kik wiu wil ma kubire e gine ne kesha. Nikech wan gi chokruok motieno. Donge ne George Weche moko mane wawuoye kande ibro gine ibro paro mondo mi los. Erokamano. Nyasach kwe. Eh, eh. Eh, dada Penina. Ain nitie wach moro ma roho osebedo ka nyisa. Dada ni walalre kodi. Eh, rita ne mondi matin. Eh, koro iwinjo min pasta. Akwayi ni mondo mi miya thuolo moro matin kama alalra gi dada Penina. Nitie weche moko ma chanda. Mm. Do ineno kata otieno ka nindo kaka roho chanda kabisa ajajni. Ok asenindo e wik mangima. Koro miya mana thuolo matin alalra kode eka wadhi ot. Ok kamano.
To meko kwayo chokruok ni ok iweya weya to wadhi ot.

Picha mane maneno marach? Bingeni wan barua misomo.
Picha mane maneno marach?
Ma dada. Oyo to kare wadhi.
To rose chanda ta senyisi. Koso ich manyochi mako ni ema chandi ma. Oyo nyathina ni to we wuoye nyathina ni onge wach. Ani yaye onge gima rach mwalalorego kode en mm. na wach Nyasaye asekoni ni roho osechanda wik mangima we mondo miya
apenji tinde nitie ga roho moko mag kuonde isiki mino mana wach ma an iromo an iyaye asekoni ni miya thuolo mathin misiki mienori mana e wach ichalo nade misiki mienori mana e wachni eh, iwinjo dada penina weri kode wasewinjore kode koro gima timore en ma rose bedo ka chanda kodi kabisa ok wadhaw hmm. ok ing'e ni un joma mine usiku ung'iyoga gi mienruok e wach ma kata inyisi gimoro ma rose wacho to pod idwa ni mienrie koro rose bedo ka chanda kodi mhm. ma kata otieno ka nindo yani aonge gi kwe Nitie wach monego bed ni alalorago kod ka wan ji ariyo ji adi ji ariyo ema ineno ka nyiso min pasta mondo mi orita kacha chama ti to en wach ma nyasaye dwa ni mondo mi achop kuom koro dwa ni losi thuolo moro mondo warom ji ariyo mondo mi wawuo

Omiyo ruwe weche nang'o? Ma wach ma roho ema okelo. Tanyisi ni onego bed ni waromo ka- kamoro ji ariyo. Kata inyalo biro e oda, kata warom kamoro mondo mi walalre kodi. We mieno rie wach nikech ikia gima Nyasaye dwa nyisi. Gi kata time na ok ane ka ber. Ok apar ka anyalo yudo time moro mondo waloro. Akwayo Amen. akwani mondo kiyie pasta, kiyie pasta, Nyisa wachno kae. Time ma mari gi time mar Nyasaye ere gima ere time ma ma ma man gi teko. Ere time ma ma duong'.
Tang'o mi imieno rie wach. Samoro en gima nyalo konya. In onego bed ni chunyi sebolo tinyisa ni ooyo mano wach maber mowuok kuom Nyasaye. We mondo mi ginene aler. To koro king'eyo yie wach ere kaka wakonyo. Ne pasta, nyisa gimi nyalo nyisa sani. Ne chiki. Ok inyal nyisa sani to weri kod ade.
Eh, kara koro timia. Nikech ng'eni seche sekalo.
Iwinja. To mino da beni neno ka ito wakacha cha. Eh, gima roho ne nyisa en ni achiki tipa dada penye. Roho se bedo ka nyisa niya. Onego beni wabed kodi achiel. Hey! Kapenzi mano be gimi gone ni. Thank you.